countryman control man atroy bibi time salute again for una now i don get small tori wey i don write am for di my small paper wey dey for my before so we go talk about minister for palaba gce wey don talk tori We'll talk palava for some man wey na artist and then he say be prophet too wey he don tolicate the pikin dem he dey sleep with pikin dem so tey don born pikin with two girl pikin dem we go go talk too about some boy wey die for that side for bafia for the same technique for bafia wetin happen wey before that boy ikwara and then we go talk palava some matter for that side for mbangante wey some big brother He burst eye for his small sister for Sika Kolo, and then the woman wey dey for that side for Yaounde wey dey call it say una na Marie Therese wey boil water three am for a man his skin no be a man sef na na mami eh, na pikin for eh, how I fit put am na uh, papa for a pikin. Countryman Country woman, una know how the thing dey waka. E dey waka for the way wey e dey waka for say me waka for that way wey when e no waka, e reach for waka, e go mean na waka waka walking, waka waka walking. We are walking, we are walking to go to school. Ehen. I talk say the way wey the thing dey look like, e go be for the way wey e go look like. Okay, wetin happen? e happen country man and country woman dem make we start for the matter for kaulo for book una know say gce don start they don start the right gce wey na french own dem english own too go enter to say technical own too english go enter na na the month minister how english gce too dey start this uh, week e don like plenty plenty tongue tongue book e send am for outside wetin the book for minister talk am countryman countrywoman i say how way for friday e go be na big day for our brother dem our muslim brother dem they go make uh, feast of the ram

na for pikin dem wey dey dey write una go write paper dem una write am or subject dem una for write am for that day for friday una go write am na for monday because i don comot the morning time for town so i see the way wey vim dey for road all play na only vim vim meh meh meh meh i say yes that sheep na eh plenty people dey go dame am so tey una think na play like play like play they go dame we too dey dame na we dey wait till me dey send we invitation before we show how they dey dame that uh -huh. like that mutton that mutton that how they dey call am for for for sheep yeah for pidgin or for english sef na sheep sheep goat we go dame yam dame dindin dey dame dindin dey dame dindin yes na so the thing go pass countryman countrywoman tori dey Another tori wey we get am for una for here na the one wey happen for that side for central region. The man im name na Sen Desire Atango. Wetin happen? Oh, Okiai. The thing wey happen na say voice don crack and then e dey strain for the talker you know when the talk wey voice don crack so the thing dey go begin make some way e hear pain dem for your skin and all that and when voice don crack so man must take care before they talk because if you go dey talk wara wara wara so before you wan know the voice crack again pass e be the sleep with pikin dem or e dey still sleep with pikin dem neighbor dem talk say That way boy if you can't find that picking them, e own baby na wahala wey we dey bring am for them. Na e go bring una fire on the mountain round round round. And then the longer discover say if they do all that thing so because say in a picking them they be the tolicate. They be the do mommy mommy. Now journalists don't go now for make interview for see what happen for talk with the picking them. They go talk one of the picking them. They ask say the regret say e papa born pikin with yi and then e papa be dey sleep with yi. E say cha name of fin say no dey regret no nothing say na e papa na one say e papa na prophet and e papa come for the ground na for save people no be for create problems. Say before covid nineteen go wan comot If Papa we don talk and say COVID-19, e go comot. So if Papa na big prophet, make dem no begin worry you for palava say regret or no regret. He don born pikin with Papa. I like him Papa so much. No be only he, his sister too like Papa. He don born with Papa. That talk don spark plenty plenty reaction dem. Lawyer dem dey talk say uh, minister for justice e get what take that matter and then the devil make that man say me go for ngata e go go ngata or you no go go ngata na the question wey all we dey ask am we dey ask am for no because as i dey always tell una ebiri make kiai o comot for that palaba sen uh, uh, desi atango We go now for that side for Bafia. Wetin happen for that side for Bafia? Pikin dey dey write GCE. Dey dey write am so one day we get sickle cell. For French, they call am say drepanocytaire. That means say that kind pikin dey wey na SS. Or people wey dey don do uh, biology. Uh-huh. They do biology and then they know other fusion of cells, how cells they work. So e get very terrible health situation. So you go write exam, you the way pull over for cold. That cold for morning, morning time, no matter friend for some man. So peripheral enter class now for write exam. Teacher when I examiner, he tell you say, no way, they don't give instruction, you know if you enter, which they are close. You know say, why you talk so now for because say some pikin dey do cartouche dey put am for clothes but you no know say the talk so na for say he wan kill if he make another pikin die na wetin happen country man country woman dey pikin move pull over he hear instruction wey dey give am but at the end of the day the pikin he quarrel he rush you for hospital tell you move pull over waka for morning time

wetin happen for bangante na some terrible thing some girl wara na e kick kolo for e brother o or one of na e kick kolo for e brother o e brother accuse say say anjugudun anjugu afitsa e say i don lost money that money wey i lost am na you you take am give my money back the guy tell him big brother say no be na he take the money he no touch that kolo him big brother tell him say they say wan go drink why me with am say you no know me o if you no give me that money anjigi do anjigi aficha a blow start pam pam pam pam he burst eye for his sister he burst eye for his sister so for sika palava kolo for sika 1000 for sika tɔ hey even if na 10000 or na tɔ ewom esike go continue so na the question wey all man fit ask her now big man too dey burst eye for sika say you suspect say na he take your 1000 He don't boss Aina for his small sister. We go know, we follow am for see wetin go happen. Another news. The one na jealousy news. Jealousy news oh, jealousy. Jealousy mama oh eh, jalousie oh mama eh. The girl talk say Let me say the matter, I say, he no catch he, he picking for a pap, um, pick, uh, papa picking because the boy born picking with He no catch you with girl. He no ever catch you with girl. He just suspect say that man get girl. Wait to make I suspect him. Now because plenty messages they come and then discover say na girl they send that messages them for papa for im pikin so e vex now e say una dey no dey try me i go try una instead for he for talk the matter with the man me waka find e wait say me the man na small e go boil hot water i say high level hot water na so he can throw am for the boy skin that kind of one he pass die i no know whether the boy dey now for which state because that kind surprise with the high temperature water wey throw am for the boy skin if he make it so who know if he make it the man quarrel but so take am reach now we never get no news for say the man don quarrel that means say sure he dey for a, a difficult state now but he still dey alive na so thing dey happen for the kind of matter dem matter um, yongere matter young boy matter ndolo lamu matter wey uh, people dem dey take am dem take am put am for their head una dey take love palaba una put am for una head then una dey go begin born thing for born man go begin hot water for born man osika say you suspect say he dey follow some other girl